Mäi gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären. Merci, dass Der komm sidd fir dës Pressekonferenz, déi ech zesumme mam Vizepremierminister Dan Kersch a mam Vizepremierminister François Bausch hei ka maachen. An de Sujet, dee mer eis haut virgeholl hunn, Iech virzestellen, ass de Programm Neistart Lëtzebuerg. Wéi d'Wuert et seet, geet et hei drëms, en fait, an dëser Phas, wou de Confinement amgaangen ass, sech virun eis ze derouléieren, fir lues a lues an e Modus ze kommen, wou eis Wirtschaft erëm start, wou d'Geschäfter erëm opgaange sinn a wéi mer dat kënnen als Regierung begleeden. Mir wëssen alleguerten, dass dee Confinement progressiv ass, an dat wäert een dann och an de Mesuren erëmfannen, déi mer proposéieren, déi déi Progressivitéit mat a Betracht zéien, well verschidde Secteure méi betraff si wéi anerer. Dat gesot, ech wäert den éischten Deel maachen, den zweeten Deel wäert de Dan Kersch, Maachen an den drëtten Deel mécht de François Bausch. Ech kommen nach herno drop zeréck, fir ze erklären, wat deen een an deen aneren elo wäert virstellen. Fir d'éischt vläicht e wichtege makroekonomesche Punkt, Lëtzebuerg steet plutôt besser do wéi déi meescht aner Länner, an zwar wéinst zwee Grënn, Zum éischten, well eis Finances publiques relativ gesond ware virun der Kris an dass mer doduerch méi Sputt hu wéi anerer an dofir och kënne Mesuren entscheeden, wéi mer dat haut presentéieren, déi relativ gënschteg si fir alleguerten d'Betriber. An zweetens, well eis Wirtschaft geprägt ass vun enger grousser Präsenz vu Banken an Assurancen. Mir sinn e wichtege Finanzzentrum, dee bal 30 Prozent vun eisem Räichtum ausmécht. An et ass esou, dass dee Secteur de Moment relativ gutt fonctionnéiert, am Télétravail a gutt Zuele schreift an dee Secteur eis och hëlleft, den Entreprisen an d'Äerm ze gräifen. En fait ass de Finanzsecteur an dëser Period en Deel vun der Léisung, woubäi en an der Kris vun 2008, 2009 en Deel vum Problem war. Dat gesot, wëll ech ënnersträichen, dass mer bis elo e Pak annoncéiert hate vun 10,4 Milliarden Euro. Mir haten dee genannt Stabiliséierungspak. E Stabiliséierungspak vun 10,4 Milliarden hate mer annoncéiert. An haut annoncéiere mer den Neistart Lëtzebuerg, en additionelle Pak, fir d'Relance an d'Solidaritéit zu Lëtzebuerg ze stäerken. Mat 10,4 Milliarden oder 17,5 Prozent vum PIB war eise Stabiliséierungspak schonn ee vun deenen an Europa, deen am wäitste gaangen ass. Mat dem Neistart-Pak, dee mer elo presentéieren, leeë mer nach eng Zill drop a mir begleeden d'Entreprisen an d'Privatpersounen an d'Salariéen an déi nächst Phas. De Käschtepunkt vun dësem Pak ass tëschent 700 an 800 Milliounen Euro. An dat si Suen, déi wäerten an dësem Joer ausgi ginn an déi ajoutéiere sech zu den 2,2 Milliarde Mesuren, déi mer schonn annoncéiert haten. Dat gëtt jo also am Ganze ronn 3 Milliarden Euro. Dat korrespondéiert zu 5 Prozent vun eisem Räichtum, an dat ass am Verglach zu deene meeschten europäesche Länner immens generéis. An der Belsch ass am Vergläich zwee Prozent vum PGB mobiliséiert ginn, am Frankräich och zwee Prozent an an Däitschland 4,6 Prozent. An jidderee weess, dass Däitschland dat Land ass, wat ganz vill gemaach huet fir seng Wirtschaft. Also mir sinn do, géing ech soen, op Augenhöhe mat eisen däitschen Noperen. Dat erlaabt mer och, e Wuert iwwer Europa ze soen. Europa ass am gaangen, sech ze beweegen, fir Hëllefen ze erméiglechen, wéi et der nach ni ginn huet. Mir hate gëschter am Ecofin an leschte Freiden am Eurogrupp kënnen enregistréieren, datt mer eis ganz séier elo eens ginn op de Pak vu 540 Milliarden Euro, déi den Eurogrupp entscheet huet als Mesuren, déi elo ganz kuerzfristeg sollen a Kraaft trieden. Dat ass den ESM, 240 Milliarden op där enger Säit. Dat ass zweetens de SURE-Programm. Dat ass e Programm, fir d'Kuerzaarbecht op europäeschem Niveau ze finanzéieren, wou Lëtzebuerg dat da matmécht. An drëttens d'BEI, d'Banque européenne d'investissement, déi wäert Cautionnementer erméiglechen op europäeschem Niveau. Dat sinn alles Mesuren, wou Lëtzebuerg kann dovunner profitéieren, haaptsächlech déi lescht, déi ech elo grad genannt hunn, wou een dann den Entreprisë kann e Cautionnement op europäeschem Niveau gewähren. Déi europäesch Hëllefen, wou dann nach wahrscheinlech de Fonds de relance, de Recovery Fund wäert nach dobäi kommen, wou Frankräich an Däitschland jo virun e puer Deeg eng grouss Ouverture gemaach huet, wäert mat sech bréngen, dass Europa méi wéi 1.000 Milliarden wäert mobiliséieren, fir den Entreprisen ze hëllefen. Lëtzebuerg mécht dat natierlech dann mat an op nationalem Plang mache mer jo haut d'Presentatioun vum Neistart vun Lëtzebuerger Wirtschaft. Firwat mache mer dat? Mir maachen dat, well d'Situatioun nawell eng ganz eegenaarteg ass an eng Rezessioun mat sech bruecht huet, déi sengesgläiche sicht. D'sanitär Kris huet zu engem Stëllstand vun engem groussen Deel vun der Economie bruecht. an domadder natierlech eng Rezessioun ervirbruecht, déi ganz staark ass. Mir hunn am Pacte de stabilité et de croissance den 3. Abrëll op Bréissel gemellt, datt nom Statec zu Lëtzebuerg de Produit intérieur brut de Wuesstum wäert minus 6 verzeechnen an d'nächst Joer eppes iwwer siwe Prozent wäert wuessen. Wa mer déi zwou Zifferen awer zesumme kucken, da gesäit een, dass mer en fait op zwee Joer praktesch kee Wuesstum hunn. An dat ass eng ganz dramatesch Situatioun, net nëmme fir Lëtzebuerg, mee fir déi meescht europäesch Länner, déi dat och hunn. An dofir musse mir agéieren. A wéi maache mer dat? Nach ëmmer um Niveau vun der Makroekonomie, op zwou Aart a Weisen. Zum engen stäerke mer d'Liquiditéit vun den Entreprisen a vun de Privatstéit. An zum Zweeten stäerke mer d'Investissementer. Op deenen zwee Punkten e klengt Wuert zu de Liquiditéiten. Mir hunn am Stabiliséierungspak, dee mer presentéiert hunn, eng ganz Rëtsch Mesuren annoncéieren, wou mer den Entreprisen entgéintkommen, andeem se Zäit kréie fir hir Steierenavancen ze bezuelen, wou d'Contributions sociallen an Zukunft geréckelt ginn. Mir hu mam Chômage partiel d'Kafkraaft vun de Leit ënnerstëtzt an domadder séchergestallt, dass d'Liquiditéit esouwuel bei den Entreprisen wéi bei de Leit nach ëmmer do sinn. An dat ass extrem wichteg, fir dass eisen System, eis Wirtschaft weider fonctionnéieren. A well mer déi Mesure geholl hunn als Stat, appelléieren ech awer och souwuel un d'Entreprisen wéi awer och un d'Privatpersounen, weider dat Spill vun der Liquiditéit matzespillen. Wat mengen ech domat? Majo, dass d'Leit sollen hir Rechnunge bezuelen, dass d'Entreprisë sollen hir Fournisseure bezuelen an dass d'Entreprisen och sollen déi Steieren, déi se eranhuele fir de Stat, ech denken do un d'TVA oder d'Retenue sur les traitements, och weider sollen un de Stat weider reechen. An wa mir dee Cercle virtueux do gutt fäerdeg bréngen, da stelle mir fest, an da wäerte mer fäerdeg bréngen, dass eis Économie weider gutt dréint. Zu den Investissementer just ee Wuert. Ech hu mech dozou bekannt, d'Regierung huet sech dozou bekannt, dass mer déi wäerten héich halen, a mir wäerten nach dono méi am Detail drop zréckkommen. Den Neistart Lëtzebuerg, PAAC, fousst op dräi Prioritéiten. Éischtens geet et drëm, Aarbechtsplazen ze erhalen an an engems Aarbecht ze encouragéieren. Dat ass déi alleréischt Prioritéit. Zweetens geet et drëms, déi Secteuren, déi am meeschte betraff sinn, ze ënnerstëtzen. An drëttens geet et drëm, eng nohalteg wirtschaftlech Relance ze organiséieren. Den Dan Kersch wäert eis no menger Presentatioun justement iwwert dee ganzen Aspect vu wéi een d'Aarbecht erhale kann ënnerhalen, an zwar ronderëm déi ganz Problematik vum Chômage partiel. De François Bausch wäert eis erklären, wéi mir wëllen déi nohalteg Politik, déi nohalteg Wirtschaftspolitik, duerchféieren, mat héijen Investissementer a wat fir eng Mesurë mer elo kuerzfristeg wëllen huelen, fir dat ze ënnermolen. E Freide wäert de Wirtschaftsminister François Fayot an de Classe-moyennes-Minister an Tourismusminister Lex Delles eng Pressekonferenz gi fir verschidde Mesuren, déi ech hei wäert évoquéieren, nach méi am Detail ze presentéieren. An d'nächst Woch oder iwwernächst Woch spéitstens wäert d'Sam Tanson méi Detailer ginn zu spezifesche Mesurë fir d'Kultur ze ënnerstëtzen an den Dan Kersch verschidde Mesurë fir de Sport ze ënnerstëtzen. Et geet eis nämlech drëms, sou wäit wéi méiglech alleguerten d'Acteure vun der Wirtschaft, alleguerten d'Acteure vun eiser Gesellschaft, hei ze begleeden op déi intelligentsten Aart a Weis, ouni Geld ze verbëtzen, mee et geziilt anzesetzen. Ech kommen dann elo zum Iwwerbléck iwwert dësen Neistart Lëtzebuerg Pak. Fir d'éischt emol grënne mer e Fonds de relance et de solidarité des entreprises. Dee Fong, deem ass en fait geriicht op déi Secteuren, déi am meeschte vun dëser Kris betraff sinn. Dat ass de Secteur vum Horeca, de Secteur vum Tourism, de Secteur vum Événementiel, y compris den Événementiel, déi mat der Kultur ze dinn hunn. esou an och leschtens dann alleguerten déi Aktivitéiten, déi ronderëm Fitness an Ähnleches sech bewegen. Dës Secteure sinn nach net op, an dat ass de Krittär, deen hei am wichtegsten ass. Dee Krittär ass am wichtegsten, well dës Secteure kënnen nach net opmaachen a wäerten och, nodeem se kënnen opmaachen, weider méi Contrainten hunn wéi anerer, fir sech kënnen erëm erop ze schaffen, fir kënnen vun dësem Fonds zur Solidarité et de Relance ze bénéficiéieren, muss ee kënnen noweisen, dass een eng Perte vum Chiffre d'affaires huet vu 25 Prozent. An déi 25 Prozent gi gemooss vu Juli u par rapport zu deem Mount vun deem Jor virdrun. Wann een déi Konditioun erfëllt an an deene Secteuren ass, déi ech elo grad beschriwwen hunn, da kann een déi Hëllefe vum Fonds de relance et de solidarité kréien. An déi gesinn esou aus, Do kann eng Entreprise fir all Employé, dee schafft, 1.250 Euro kréien. fir all Employé, deen net schafft, deen am Chômage partiel ass, 250 Euro kréien. Natierlech kann een dat heiten nëmme kréien, wann een decidéiert huet, seng Entreprise erëm opzemaachen. An dat ass d'Philosophie vun deem heie Fong a vu ville vun de Mesuren. Dës Mesuren hunn als Zil, Setzung, dass d'Entreprisen erëm opmaachen, dass se hire Mataarbechter hëllefen an der Plaz ze bleiwen a sech weider kënnen entwéckelen. Dës Mesure ass fir all Entreprise, se ass also net limitéiert un d'petites et moyennes Entreprises, mee et gëtt verschidde Plaffongen, wann ee manner wéi 10 Mataarbechter huet, da kann ee maximal 10.000 Euro esou kréie pro Mount, wann ee manner wéi 50 Aarbechter huet, kann ee maximal 100.000, pardon, kann ee maximal 50.000 Euro kréien, a wann ee méi wéi 50 Mataarbechter huet, dann ass de Seuil 100.000 Euro. Dat hei ass eng ganz wichteg Mesure fir Secteuren, déi extrem vill wäerte leiden. An ech kann Iech soen, well mer dat am internationale Verglach gekuckt hunn, dass an eisen Aen ganz wéineg Länner, eises Wëssens, fir net ze soe kee Land, eises Wëssens esou spektakulär Mesurë geholl huet, fir dësem wichtegen Secteuren ënnert d'Äerm ze gräifen. De Fonds de relance et de solidarité ass also begrenzt op sechs Méint. An do dernieft maache mer eng Aide au redémarrage fir d'Butteker, deen, déi konzentréiert ass op d'Petites et moyennes entreprises. An hei geet et drëms, eng forfaitaire Hëllef ze maachen. Hei hu mer also kee Krittär vu Chiffre d'affaires, anescht wéi beim Fonds de relance et de solidarité. An och hei kucke mer natierlech d'Gréisst vun den Entreprisen. Hei geet et drëms, den Entreprisen an de Méint Juni, Juli an August jeeweils 1.750 oder 500 Euro auszebezuele fir all déi Leit, déi schaffen. Dat wär dës Aide fir d'Butteker a fir de Commerce de détail mat Accès vum Public. An de Minister Lex Delles wäert a senger Pressekonferenz e Freiden nach méi an den Detail goen, wat fir eng Acteuren do betraff sinn. Ech wëll och ënnersträichen, dass d'Soins à la personne hei och kënnen dovunner beneficiéieren. Soins à la personne, dat sinn, dat sinn d'Coiffeuren, d'Nailsalonen an esou weider. Also och deene wëlle mer hei wierklech hëllefen. An ech mengen, déi zwou Mesuren ënnerscheede sech doranner, dass déi eng forfaitaire ass, déi ech elo grad genannt huet, d'Aide à de commerce de détail oder Soins à la personne, well dat sech u Secteure riicht, déi den eelefte Mee opgaange sinn, an déi schonn am gaange sinn erëm sech ze entwéckelen, während déi aner Secteure méi spéit wäerten opmaen a wou mer och wëssen, dass d'Contrainten an deenen anere Secteure méi laang wäerten dauern. Zum Tourismus hu mer am Regierungsrot eng Mesure decidéiert, déi folgend ass, An engem Joer, wou mer de 25. Anniversaire vu Schengen feieren, ass et traureg ze gesinn, Wéi d'Grenzen an Europa zougaange sinn a mir zu Lëtzebuerg, si bestëmmt een Zuschauer, dee ganz gutt hei gesäit, wat fir eng Konsequenzen dat huet op e Land wéi eist, wann d'Grenzen zou sinn. An dofir wëlle mer grad dem Tourismus ënnert d'Äerm gräifen. An dat maache mer doduerch, dass mer e Bong vu 50 Euroe wäerten ausdeelen, fir all Persoun iwwer 16 Joer, déi zu Lëtzebuerg résident ass, an och fir all Frontalier, deen hei schafft. D'Zil vun dëser Mesure ass natierlech den Hôtelen, mee alleguerten de Structures d'hébergement zu Lëtzebuerg ze hëllefen an och mat sech bréngen, dass mer alleguerten eist Land besser kenneléieren an och eis Frontalieren eis besser kenneléieren. Da kommen elo eng Rëtsch additionnel Mesuren. Do sinn der zwou, déi ech wëll erklären, déi mam Loyer ze dinn hunn. Zum enge wat de Bail commercial ubelaangt, hu mer decidéiert, dass mer deene Proprietären, déi Reduktioune vum Loyer hire Locatairen unerkennen, dass déi kënnen dat Duebelt vun deem wat se als Reduktioun gemaach hu kënnen ofschreiwen. An techneschen Termen heescht dat en Abattement. Deen Abattement kann also duebel esou héich si wéi d'Reduktioun vum Loyer, mat engem Plafond vu 15.000 Euro. An mir hunn eng grouss Flexibilitéit hei virgesi, well et geet eis och drëms hei eng Relance ze provozéieren. Dës Reduktioun kann iergendwann am Joer 2020 gemaach gi sinn. An dann hu mer eng zweet Mesure decidéiert haut am Conseil de Gouvernement, déi besteet doranner, dass fir privat Baien, also déi, déi net kommerziell sinn, dass do bis Enn des Joers keng Augmentatioun vu Loyer per Gesetz soll erlaabt ginn. Dann hu mer. Eng Rëtsch Mesuren, déi am Beräich vum Minister Fayot sinn an deen déi dann e Freiden och wäert méi am Detail erklären, ënnert anerem eng Aide fir d'Investissementer fir d'Betriber, déi vill méi gënschteg gi am Domaine vun Investissementer an der Digitalisatioun, an den. Prozesser fir d'Effikassitéit vun den Entreprisen oder am Domaine vun der Energieeffizienz, an dat Ganzt och nach gekoppelt mat extra Subventiounen, wann een dat am Kader vun der Économie circulaire mécht, zum engen. An zum Zweete wäerte mer och d'Avance remboursable, déi mer schonn am Stabiliséierungspak gemellt haten, Do wäerte mer eng Extensioun vun der Durée maachen, vum 15. Mee op de 15. September. Do dernieft hu mer decidéiert, d'Assistance juridique, déi säit 2011 agefruer war, ëm 10 Prozent ze erhéijen. Dat wäert de jonken Affekoten entgéint kommen an dann eng ganz wichteg sozial Mesure, déi mer och haut de Moien zeréckbehalen hunn, Mir wäerten d'Allocation de vie chère fir d'Jor 2020 verduebelen. Mir hunn och haut am Conseil décidéiert, dass de Congé pour soutien familial, dass dee soll pérenniséiert ginn. Et geet hei drëms, deenen ze hëllefen, déi Handicapéierter hunn, déi majeur sinn, an et ass esou, dass dat eng Mesure ass, mengen ech, déi dëse vulnerabele Leit entgéint kënnt. Dir wësst och, dass de Congé pour raisons familiales de manière générale eent vun deenen Instrumenter ass a war, deen eis an dëser Kris am meeschte gehollef huet, nieft dem Chômage partiel. An ech si frou, dass d'Regierung dat gemaach huet, zu enger Period natierlech och, wou d'Schoulen zou waren. Dat bréngt mech dann zum Chômage partiel an zu der ganzer Problematik zum Maintien vum Emploi, vum Rette vun Aarbechtsplazen a vum Encouragéiere fir an der Aarbecht ze bleiwen. An domadder géing ech dann d'Wuert dem Dan Kersch eriwwerginn.
Merci, Pierre Gramegna. Gudden Owend och vu menger Säit. Ech mengen, ech ka soen, och wann d'Ëmstänn net ganz glécklech sinn, sidd Der awer en relativ zefriddenen Aarbechtsminister. Dir kann niewent engem Finanzminister stoen, deen hei seet, eng vun den éischten Prioritéiten ass d'Ofsécherung vun Aarbechtsplazen. A gleeft mer, dat ass nach laang net iwwerall op der Welt esou. An dofir, mengen ech, gehéiert him schonn eng ganz spezielle Merci och vu menger Säit. Ech wéilt vläit ufänken mat enger Binsewourecht, Wann et der Ekonomie gutt geet, dann heescht dat nach laang net, dass domat automatesch och alleguerten de Leit gutt geet. Mee eppes aneschters ass awer och ganz sécher, Wann et der Ekonomie schlecht geet, da geet et de Leit alleguerte schlecht. An dofir huet d'Regierung sech et als éischt Aufgab gesat, fir elo der Ekonomie ze hëllefen, fir dann domatter och de Leit ze hëllefen. All Betrib, dee mer rette kënnen, ass d'Rette vum Liewenswierk vun engem Indépendant. Mee dass awer och deene Leit, déi an deene Betriber schaffen, de Salariéen eng Perspektiv gebueden, dass se och nach weider an deem Betrib kënne schaffen an och hiert Liewe sech kënne verdingen. Dofir huet d'Regierung an Rekordzäit reagéiert. Mir hunn ganz vill Suen an d'Hand geholl mat enger. grousser Decisioun, déi flächendeckende Chômage partiel a Cas de force majeure anzeféieren. Mir hunn dofir d'Ënnerstëtzung kritt vun de Sozialpartner am Comité de conjoncture, och d'Ënnerstëtzung fir d'Procédure ze beschleunegen, hir regelrecht ze pushen, jo ze boosten géing ech soen, a grouss administrativ Hürden anzeräissen. Een Zil war et, eng grouss Chômagewell ze verhënneren, jo e regelrechte Chômage-Tsunami. Genau dat wier nämlech geschitt, wa mer net reagéiert hätten. Ech wëll dofir och haut nach all deenen, déi dorunner bedeelegt waren, e groussen Merci soen. Wourëms ass et gaangen? An de Pierre Gramegna huet et scho gesot, Et ass drëms gaangen, ganz séier Liquiditéiten an d'Betriber ze kréien, well mer iwwerzeegt waren dovunner, dass mer domatter Honnerte vun Failliten géife verhënneren. An dofir ass et och falsch, fir ze soen, d'Regierung hätt näischt géint d'Faillite gemaach. De Chômage partiel ass an eisen Aen, mat sengem Avancësystem, wéi mer e kreéiert hunn, dee beschte Garant géint Faillitten iwwerhaapt. Mir sinn eis bewosst, dass dat vill Sue kascht an och nach wäert kaschten. 725 Milliounen hu mer bis haut ausginn, iwwer 32.000 Demanden sinn erakomm, 14.200 Betriber am Ganzen hunn dovu profitéiert an 325.000 Paien hu mer mam Chômage partiel ofgeséchert. Wat wär geschitt, wa mer dat net gemaach hätten, wa mer laissez-faire walte geloss hunn, wéi dat an anere Länner gemaach ginn ass? Ech hunn d'Beispill gi vun den USA, wou de Chômage bei 5 Prozent loung, wéi bei eis, a wou elo domat gerechent gëtt, dass en a kierzter Zäit op 25 Prozent wäert usteigen, mat all deene soziale Folgen, déi dat mat sech bréngt. Dat wollte mär eisem Land net undoen. Mir wëllen verhënneren, dass aus der sanitärer Kris an der ze erwaardender Wirtschaftskris herno och eng sozial Kris gëtt. An dofir war de Chômage partiel dat richtegt Instrument. Et ass dat Instrument vun der sozialer Kohäsioun, well et éischtens de Betriber hëlleft an zweetens de Salariéen hëlleft. Et ass eng typesch Win-win-Situatioun, wou jiddweree profitéiert, Ech hat mer erlaabt, scho virun der Kris vun esou Win-win-Situatiounen ze schwätzen. Zu där Zäit huet nach keen esou richteg dru gegleeft, dass et dat géif ginn. Elo gesi mer, wéi séier et ka goen. An et ass dofir och keen Zoufall, dass esouwuel d'Patronen, wéi och d'Syndikater eis opgefuerdert hunn, mam Chômage partiel weiderzefueren. A mer leie mat deeër Decisioun och op der Linn vun deem, wat d'EU-Kommissioun mécht. Den Nico Schmit konnt sech och do duerchsetzen, fir dass allgemeng och um europäeschen Niveau de Chômage partiel gepusht gëtt an als eent wichtegst Element vun dem Krisebekämpfung ugesi gëtt. Mär leien och op de Linn mat eisen Nopeschlänner. Och déi setzen de Chômage partiel an, wann och net esou breet ewéi mär a wann och net fir d'Leit esou virdeelhaft ewéi mär. De Chômage partiel ass dat Mëttel vun der Stäip vun der Ekonomie, wat am déifsten, am séiertsten an och am beschte gegraff huet. Ëmsou méi well mer Hëllefe fir d'Betriber net als onerlaabt Staatshëllefen unerkannt kréien, well ganz kloer ass, dass d'Bréisseler Kommissioun de Chômage partiel eben net an déi Staatshëllefen arechent. Dofir wëll ech hei ganz kloer dräi Messagen direkt lassginn. Éischtens, an dat war jo anscheinend eng Diskussioun, fir eis war et u sech ni eng, De Chômage partiel bleift weider bestoen, an zwar bis mindestens den 31. Dezember 2020. An zweetens, Mär suergen och dofir, datt bis den 31. 12. keen, deen am Chômage partiel ass, manner wéi de Mindestloun kënnt. Mir féieren also eng Regelung, déi mer och zesumme mat de Patronen, mat de Gewerkschaften ausgehandelt haten an déi sollt mam Etat de crise auslafen, elo weider bis un d'Enn vum Joer. An drëttens, an och dat ass ganz wichteg, Mir hunn decidéiert, dass all Stonnen, déi bis Enn Juni am Chômage partiel verbruet gi sinn, immuniséiert ginn an soumat da keen ënnert déi faméis 1.022 Stonne-Regel fält an doduercher giff duerch d'Netz falen. Ech muss vläicht erklären, wat schonn souwisou decidéiert war, wat de Chômage partiel ugeet. Bis Enn Juni fuere mer virun mat deem avantagéise System, wou d'Betriber praktesch alleguerten ouni grouss Kontrollen, ouni grouss, dass mer grouss administrativ Hürde gemaach hunn, de Cas de force majeure maachen. Den avantagéise System vun den Avancen wäert och fir all déi Betriber, déi den eeleften mee nach net konnten opmaachen, weidergefuer ginn. Déi aner fueren ab dem Juni mat de Konten. An ab Juli, esou wéi ech et virdru gesot hunn, wäerte mer dann lues a lues erëm an dee Modus operandi eriwwerwiesselen, dee mer souwisou ëmmer beim Chômage partiel haten, allerdéngs mat wesentlechen administrative Vereinfachungen. Chômage partiel, conjoncturel wäert nach fir déi Betriber bestoe bleiwen, déi souwisou traditionell ëmmer do dra waren. Dat sinn der pro Mount 25 bis 30 gewiescht. Alleguerten déi aner wäerte kënnen an de Chômage partiel strukturell kommen. Ech mengen, et bestreit keen, dass mer hei an enger struktureller Kris ginn an dass mer also och de Betriber mussen d'Méiglechkeet ginn, hir Struktur ze änneren, fir eng Chance ze behalen, och weider laangfristeg an nohalteg Ze bestoen. Firwat hunn ech dat hei gesot? Well et wichteg ass ze ënnerscheeden tëschent dem Chômage partiel conjoncturel an dem Chômage partiel structurel, well een am Chômage partiel structurel och dierf Licenciementer maachen. An do kënnt dann dat berühmt Zesummespill mat dem Fong, dee virdrun vum Finanzminister virgestallt ginn ass. Et ass ganz kloer, dass déi Betriber, déi engersäits Chômage partiel hunn an déi anerersäits wëlle profitéiere vun de Leeschtungen, déi mer am Fong ubidden, net dierfen onbegrenzt entloossen, mee dass dat op 25 Prozent vun hirer Belegschaft begrenzt ass. Haaptmot d'ordre ass et also d'Verhënnere vun Entloossung. Dofir wäerte mer och déi Instrumenter, déi de Chômage partiel strukturell eis ubitt, och notzen, Plan de maintien mat de Gewerkschaften, déi sollen ausgeschafft ginn, oder Plan de redressement, déi de Betrib muss weisen, wéi weist, wéi en sech restrukturéiert, fir sech op déi nei Situatioun kënnen virzebreeden. A mir wäerten d'Flexibilitéit notzen, déi de Chômage partiel eis gëtt. Et ass parfaitement méiglech, dass een zwee Deeg am Chômage partiel ass an dräi Deeg schafft. Et ass parfaitement méiglech, datt een zum Beispill dräi Stonne schafft an fënnef Stonnen am Chômage partiel ass pro Dag. All déi flexibléiert Méiglechkeete musse mer notzen, doriwwer si mer eis eens. An dann, selbstverständlech, de Plang vum Betrib, deen erakënnt, muss vum Comité de conjoncture gekuckt ginn. An d'Zil, an dat ass d'Zil vum Chômage partiel, d'Zil muss sinn, d'Aarbechtsplazen ze erhalen. Dat ass, mengen ech, dat Wichtegst, wat hei zeréckzebehalen ass. Mir wäerten eng nei Prozedur maachen, dat ass ganz evident, eng digitaliséiert Prozedur. Mir wäerten d'Reorganisatioun vum Sekretariat vum Comité de conjoncture musse maachen, wou mer fir déi Betriber, déi manner wéi 20 Leit, eng ultra-simplifiéiert Prozedur wäerten ubidden, an déi Betriber mat méi wéi 20 Leit, déi och aner Méiglechkeeten hunn, eng Prozedur, déi simplifiéiert ass, mee déi awer, wéi gesot, ganz grousse Wäert op dee Plan de redressement wäert Leyen. Als Aarbechtsminister muss ech hei bäifügen, dass mer haut de Moien d'Zuele vun der ADEM kritt hunn. Si waren net gutt, an dat war ze erwaarden. Mir hu misse feststellen, dass mer an der Tëschenzäit bei 20.253 Leit gelant sinn, déi bei der ADEM ageschriwwen sinn. Dat ass eng Erhéijung vum Taux par rapport zum nämmlechte Mount, also Abrëll 2019, vun 31,1 Prozent. De Chômage-Taux huet an der Tëschenzäit 6,9 Prozent erreecht. Mir sinn also net méi wäit ewech vun dem Rekordhéich vun 2014 vu 7,2 Prozent. A mer wessen, dass anersäits den Deckel nach drop ass. Alleguerten déi Betriber, déi vulnerabel sinn, déi elo am Chômage partiel sinn, déi hunn nach guer net dierfen drun denken, fir iwwerhaapt ze entloossen, well se gesetzlech dorunner gehënnert sinn. Dat heescht, wann also elo mär erëm an den normale Modus vun Chômage partiel wäerten iwwergoen, da wäerte mer och mat enger Rei vun Entloossungen ze di kréien, déi déi Betriber, déi sech wëllen redresséieren, wäerten dann am Kader vun engem Plan de redressement virleeën. Anerersäits wësse mer och, dass mer d'Schoulofgänger dobäi kréien. Gëtt jo elo Premièresexamen organiséiert a mir hoffen, dass ganz vill Leit ënner schwierege Bedéngungen hir Premièresexame wäerte packen. Och si wäerten Enn Juli spéitstens an d'Statistiken dobäi kommen. Anerersäits kann een hoffen, dass de Staat an d'Gemengen, déi eng ganz Rei vu Plazen ausgeschriwwen haten, awer elo aus Krisegrënn zum groussen Deel net besat hunn, dass déi do kann e Worf maachen. Mee mär wëssen awer och, dass dat de grousse Problem net wäert Léisen. Ech wëll nach hei soen, dass et fir eis extremst wichteg ass, dass mer erkannt hunn, dass d'Chômagebekämpfung eng vun deenen éischte grousse Prioritéite vun der Regierung an deenen nächste Méint wäert sinn. Mir sinn eis och bewosst, wéi ech et virdru gesot hunn, dass dat eis vill Sue wäert kaschten. Mee mir sinn eis awer och bewosst, dass dat ganz gutt investéiert Sue sinn. Mir stellen eis vir, dass mer nei Ideeën entwéckelen, nom Modell vun deem, wat mer elo schonn an de Beschäftegungsinitiativen hunn, wou mer haaptsächlech schwéier placéierbar Leit eng Aarbecht an eng Perspektiv bidden. Muss ee sech iwwerleeën, ob een net och Leit mat méi héijen Qualifikatiounen an esou Initiativen eraschléisst, déi dann ënnert dem. Deckmantel vun der ADEME kéinte fonctionnéieren, fir datt déi Leit engersäits eng nëtzlech ëffentlech Aarbecht kënne maachen an anerersäits bei där nëtzlecher ëffentlecher Aarbecht déi Formatioune vermëttelt kréien, déi se brauche fir an Zukunft um Aarbechtsmaart kënnen ze fonctionnéieren. Ech ginn dovun aus, datt mer och dat, wat de Fränz Bausch elo wäert presentéieren, nämlech d'Investitiounen, e wichtegt Element vun der Chômagebekämpfung insgesamt ass. An ëmsou méi sinn ech frou, datt och De Finanzminister hat virdru scho gesot, aus dem Wirtschaftministère eng ganz Rei vu positiven Incitivë kommen, déi dann e Freiden am Detail wäerte virgeluecht sinn. Ech erlabe mer nach eng kuerz Bemierkung, och nach eng Kéier am Hibléck op dat, wat de Pierre Gramegna gesot hunn. Mir sinn natierlech alleguerten immens frou iwwert déi Décisioun vun der Erhéijung vun der Allocation de vie chère, déi also verduebelt gëtt. Mee op där anerer Säit wësse mer, dass och eng ganz Rei vu Gemengen dee Betrag, deen de Stat verséiert huet, souwisou och nach zum Deel, nach eppes drop leet, et wär jo schéin, wann och déi eisem Beispill hei kéinten nokommen. An deem Sënn géif ech vläicht dem Fränz dann d'Wuert ginn.
Gudden Owend och vu menger Säit. An ech wëll direkt do enchaînéieren op deem, wat den Dan Kersch elo just erläutert huet, dass et wichteg ass natierlech, dass mer d'Leit wëllen an der Aarbecht behalen, well dat ass d'Viraussetzung, dass d'sozial Kohäsioun an der Gesellschaft garantéiert ass. Mee fir d'Leit an der Aarbecht, an der Aarbecht laangfristeg ze halen, muss och Aarbecht do sinn. An ech mengen, fir datt Aarbecht do ass, datt ka geschafft ginn, datt Opträg do sinn, do ass de Staat, zumools an dëser Zäit, en extrem wichtegen an e groussen Acteur. An duerfir sinn ech och frou, datt mer eis an der Regierung relativ séier Dorobber konnt een eenegen, an de Pierre Gramegna dat och schonn am Kader vun dem Semestre européen, dee mer op Bréissel hu misse schécken, hu ganz däitlech gemaat huet, datt mir op kee Fall wëlle bei den öffentlechen Investitiounsausgabe kierze goen. Dat wär de geréisste Feeler, dee mer elo kéinte maachen, an datt mer éischter weider wëllen déi öffentlech Investitiounsausgabe steigeren. Mir hunn 2020 schonn e Rekordniveau an den ëffentlechen Investitiounsausgaben am Budget stoen a mir wäerten 2021 deen nach eng Kéier ëm 6,3 Prozent steigeren. Dat kënnt Der roueg pro Kapp an Europa vergläichen, Dir fannt kee Land, wou esou en héijen Investitiounstaux huet ewéi Lëtzebuerg, a scho guer net wahrscheinlech d'nächst Joer an där Zäit, well mir musse jo awer wëssen, dat do gëtt gemat, wëssend, datt ganz sécher d'Recettë wäerte rofgoen, dat heescht, datt déi Berechnungen, déi gemaach gi sinn deemools, wéi mer de Budget mam Pluriannuel d'investissement esou opgestallt hu fir 2000 an d'Perspektive virausgesat hu fir 2021 virun allem, datt mer vu ganz anere Recettenzuelen ausgaange sinn, wéi dat hei. Mee et ass richtig, dat ze maachen. An och do kann ech mech nëmmen dem Dan Kersch uschléissen, Ech si frou, datt mer an der Regierung e Finanzminister hunn, deen dat esou gesäit, well ech mengen, dat ass antizyklesch geschafft an dat ass dat, wat mer de Moment brauchen. Mir wëllen awer och profitéieren, an dat ass awer och elo näischt fundamental Neies, mir wëllen dat just nach verstärken, fir datt mer den Invest ganz kloer a Richtung Nohaltegkeet orientéieren. Ech wëll lech just nëmmen zwou Zuelen erausginn. Dat ass dat, wat souwisou am Budget scho stoung fir dëst Joer an och wat mer virausgesot haten iwwert de Plan d'investissement pluriannuel fir d'nächst Joer. Dat ass den Invest, dee mer zum Beispill tätigen an den Ausbau vum Schinnennetz zu Lëtzebuerg. Mir hate fir dëst Joer 384,6 Milliounen Euro virgesinn. Mir wäerten déi d'nächst Joer steigen op e Rekord vu 424,6 Milliounen Euro. Mir leien de Moment, wat den Invest an den Ausbau vum Schinnereseau, also en Top-Thema de Ment, och am Green New Deal vun der Europäescher Kommissioun, leie mer de Ment Largement un der Spëtzt vun der Europäesche Unioun. Mir ginn am Moment gi mer 600 Euro pro Awunner pro Joer aus fir den Invest am schinnegebonnenen Transport. Dat ass, wéi gesot, europäesch gesinn, Dir kënnt esouguer d'Schwäiz kucken, wat ëmmer e Modelland war bis elo. An deem Beräich si mer bal um Duebele vun der Schwäiz. Dat ass absolut Rekordzuelen. Dat ass, wëlle mer elo nach e bëssen eng Kéier och iwwerkucken. D'Regierung wäert sech bis de Summer eng Kéier a Klausur zréckzéien. Dozou si mer resilsk. Mir wäerten net, wéi verschiddenes scho mol geschriwwe ginn ass, de Koalitiounsofkommes komplett nei schreiwen an eis Prioritéite komplett anescht opbauen, well ech mengen, eis Prioritéite ware virun allem och, wat den Invest an d'Nohaltegkeet ubelaangt, schonn um gudde Wee. Mee mir wäerten awer warscheinlech nach verschidden Ajustementer maachen, verschidde Saache vläicht méi séier maachen. Ech mengen, dozou muss mer ons nach Concertéiere bis de Summer, an da wäerte mer dat och nach eng Kéier virstellen. Duerno, d'Santé wäert ganz sécher och méi eng grouss Roll spillen am Invest, nach duerch och déi Kris, an där mer dra waren. Mee ganz kloer ass et, den Invest, dee mer wëlle maachen, muss nach méi wéi virdrun an d'Transformatioun vun der Économie goen en général a virun allem am Beräich vun der Nohaltegkeet, well et muss eis drëms goen, fir do déi antizyklesch Politik, dat déi méi Suen, déi mer ausginn, ginn am Moment, Obscho mer d'Recetten et hunn, datt mer déi och voll notzen, fir déi nächst Kris, nämlech d'Klimakris ze evitéieren, fir Préventioun ze maachen, well géint déi Kris gëtt et och kee Vaccin. Wann déi eis dropfält, da gëtt et vill méi, nach vill méi eescht. An duerfir ass d'Regierung gewëllt, dat ze maachen. An dat beweist dann och, datt Ekonomie an Ekologie iwwerhaapt kee Widdersproch ass. Wann een dee Programm kuckt, gesäit een dat ganz gutt. Dann hu mer awer kuerzfristeg eng ganz Rei konkret Mesurë gemaach, déi sollen direkt wierken, och am Kader elo fir erauszekommen aus der Kris, lauter Mesuren, déi mat der Nohaltegkeet ze dinn hunn. Dir wësst, datt mer eppes hu wat heescht Prime Haus, déi gëtt et schonn haut, dat ass am Fong e Primmesystem, deen opgebaut ass fir Assainissement énergétique, fir Haiserisolatioun zum Beispill, oder nach aner Saachen, ech kommen nach dodropper. Mir wäerten déi Prime Haus ëm 50 Prozent héije par rapport zu deem, wat haut virgesinn ass. Dat wäert allerdéngs och limitéiert ginn an der Zäit. Dat leeft elo den 20. Mäerz un. Firwat den 20. Mäerz? Mee den 20. Mäerz ass de Bausecteur opgaang An duerfir hu mer dat och als Stéchdatum geholl. An dat wäert goe bis den 31. Mäerz 2021. Dat heescht net, datt bis dohinner d'Aarbechte musse gemat ginn, wann ee wëllt vun deenen immensen Erhéijunge profitéieren, mee et muss een d'Kontrakter ënnerschriwwen hunn an et kann een d'Aarbechten nach duerchféiere bis den 31. Dezember 2022. Dat ass eng typesch Mesure, déi dem Bausecteur ganz staark wäert hëllefen. Mir wëllen d'Leit incitéieren, wa se Projeten haten oder envisagéiert haten, fir hir Haiser ze renovéieren, ze isoléieren, datt se déi elo solle maachen, well se do elo effektiv 50 Prozent méi Primm kréien, wéi virdrun. Dat betrefft d'Enveloppe thermique vun de Gebaier, dat betrefft d'Ventilation mécanique, dat betrefft och Conseil en énergie, also Energieberodung. An dat ass eng Mesure, déi, wou d'Bierger dann natierlech och dovu profitéieren, direkt, wa se natierlech manner Sue mussen ausginn, mee och spéiderhin, well wann ech mäin Haus gutt isoléiert hunn, Dann mengen ech eng grouss Prévention fir Energie Aarmut ze bekämpfen, dat heescht well ech jo herno manner muss ausginn fir ze hëlzen, dass d'Entreprisen dovunner profitéieren, haaptsächlech de Bausecteur, Artisanat, wou mer ganz staark dovunner profitéieren, wann elo Kontrakter an deem Beräich ofgeschloss ginn. Eng zweet Mesure, dat ass eng Aide financière fir de Chauffage-System ze ersetzen, déi gëtt et och haut schonn. Déi wäerte mer ëm 25 Prozent erhéijen, wann een ëmsteigt a Richtung vun erneierbaren Energien, ob et an och vu Solar, thermeschen Solaranlagen beispillsweis, Pompes à chaleur, Chaudières en bois, oder wann ee sech uschléisst un de Réseau chaleur zum Beispill, da kritt een 25 Prozent méi Subsiden, méi Hëllefen, wéi wann een dat elo virdru, wéi virdru gemaat huet. Awer och erëm déi nämlecht Konditiounen, dat geet vum 20. Mäerz Dëst Joer bis den 31 Mäerz d'nächst Joer muss de Kontrakt ënnerschriwwe ginn an d'Realisatioun muss bis den Dezember 22 gemat ginn. Da feiere mer eppes Neits an, dat ass e Bonus, wann een seng Chaudière ersetzt a wann een direkt vun enger fossiler Chaudière, so mer mol un Masutt, eriwwerswitcht op eng honnertprozenteg erneierbar Opbauend op erneierbar Energie System, da kritt een enkeren zousätzleche Bonus vu 25 Prozent uewendrop, wann een dat direkt op ee Coup mécht. Dat ass eng nei Mesure, wéi gesot, déi och erëm soll hëllefe fir zum Beispill, datt d'Leit sollen hir Chaudièren, déi nach ganz staark op fossil Energien opbauen, ersetzen. Dat si wichteg Saachen am Kader vum Klima, Kampf géint de Klimawandel fir d'Zukunft. Véierte Punkt ass d'Elektromobilitéit, e ganze Package vu Saachen, Do gëtt et jo haut schonn Aiden, wann een en Elektroauto zum Beispill keeft, d'Aide fir den Elektroauto an Elektrocamionnetten, an dat esou gutt fir Privatpersounen wéi fir d'Betriber, déi wäert ëm 60 Prozent eropgoen. Dat heescht, mir gi vu 5.000 Euro Aide op 8.000 Euro erop. Déi Aide ass, leeft och elo vum eelefte Mee. Bis den 31 Mäerz nächst Joer. Firwat vum 11 Mee? Mä ganz einfach, well dat jo ze dinn huet mat der Ouverture vun de Showroome vun der Garage a mat deem ganze Commercesecteur do, datt mer dat och un deen Ouverturesdatum wëlte koppelen. An déi geet bis den 31 Mäerz 2021. An och hei ass eng Ännerung par rapport zur Regel, wéi se haut war. Et zielt net d'Immatriculatioun, mee et zielt, datt een muss de Contrat d'achat ënnerschriwwen hunn bis den 31 Mäerz 2021 an kann een Auto awer dann nach geliwwert kréie bis den 31 Dezember 2021. Dat maache mer virun allem well mer och wëssen, datt am Beräich vun der Elektromobilitéit de Marché ganz staark wäert evoluéiere virun allem dëst an virun allem och d'nächst Joer, fir datt mer do wierklech och alles erakréien an deenen vun där Innovatioun déi do kënnt, datt d'Leit elo sech sollen decidéieren dovunner ze profitéieren an do hëllefe mer natierlech. ganz staark deem dote Secteur. Et ass just eng Klausel dran, natierlech dierf d'Aide net iwwer 50 Prozent vum reelle Käschtepunkt goe vum Auto oder der Camionnette, déi ee keeft. Dat nämmlecht gëllt natierlech dann och fir d'Mobilité douce, fir Vëlo, fir Pedelecken, fir Motocyclen oder Cyclomoteuren. Och do verduebele mer alleguer déi Primmen, déi existéieren. Dat heescht zum Beispill bei engem Elektrovëlo oder bei engem normale Vëlo kritt ee 600 Euro Subsid Och déi Mesure géint an ass deen änlechten Zäitraum virgesi bei deenen aneren. Bei de Motocyclen gi mer esouguer dann erop op eng Aide bis zu 1.000 Euro, mat och ëmmer, wéi gesot, der Klausel vu 50 Prozent vum Akafspräis. Fënneftens, och ganz wichteg, Mir wëllen d'erneierbar Energië weider dreiwen, esou gutt vum Stat, mee och vum Privatsektor. Duerfir d'Aide photovoltaïque. Also fir d'erneierbar Energië, Solarenergie, do gëtt et eng Remuneratioun fir Installatiounen vun Anlagen tëschent 30 an 200 Kilowatt. Déi sinn haut haaptsächlech virgesinn fir kollektiv Installatiounen. Do wëlle mer e Schratt méi wäit goen, dat heescht, datt och all eenzel Persoun, Physik oder Moral, kann an Zukunft vun deenen Aidë profitéieren. Ech ginn Iech do e Beispill, dat erliichtert d'Situatioun ganz staark fir an am Landwirtschaftsberäich verschidde Baueren, déi dann net méi mussen a Kollektivanlagen investéieren, déi och bei hirem eegenen Haff Saache kënnen vill méi séier, vill méi onbürokratesch maachen. Mee selbstverständlech arrangéiert et och vill eenzel Leit. Dat ass schonn eng Aide, déi ganz wichteg ass, déi do derbäi kënn. Da wäerte mer den Tarif d'injection, dee jo wichtig ass an deem Kontext, dee soll, dee géing normalerweis 2020 den 31. Dezember auslafen, dee verlängere mer bis den 31. Mäerz 2021. A bei de Biogasanlagen, dat si Kontrakter op 20 Joer, do kann ee schonn erëm réinvestéieren, fënnf Joer ier de Kontrakt ofgelaf ass. Och dat aide fir dee Secteur ze stimuléieren. An dann ee leschte Punkt, dat ass d'Aide aux installations charging stations. Also dat ass elo net den Charging, dee mer haut kennen, deen ass jo vum Stat zum gréisstendeels mat de Gemengen installéiert. Hei geet et drëms ëm privat oder öffentlech Luedestatiounen. Mir wëssen, datt dat e grousse Käschtepunkt ass. Dat ass e Käschtepunkt fir d'Betriber, E Beispill och do, d'Garagisten, déi kréie vun hire Mammenhaiser, duerch de Fait, datt natierlech d'Elektromobilitéit ganz rapid wäert zouhuelen, kréien déi elo ëmmer méi Oplagen, datt se Fast Charging oder och normal Charging Stations mussen an hire Garagen installéieren. Dat sinn enorm Käschtepunkte mat den Uschloss. Do wäerte mer en neien Aidesystem aféieren, deen et nach haut net gëtt, deen an déi Richtung geet, fir privat an ëffentlech och do Ënnerstëtzung ze ginn. Dee wäerte mer déi nächst Wochen ausdefinéieren. Mir wäerten awer och higoen an zum Beispill Saache fërdere wéi Wallboxen, dat si jo mat Kontrakter an Zukunft, wann een en Elektroauto keeft, kommen och ëmmer méi esou Saachen, datt haut kann ee jo, wann een zum Beispill selwer Stroum produzéiert iwwer eng Solaranlag um Daach, da brauch een net méi an d'Netz anzespeisen, dee kann ee selwer. fir sech och notzen, zum Beispill andeem en en späichert an enger Wallbox, da kann een domadder säin Auto herno tanken. Dat sinn natierlech och Käschten an der Installatioun, am Investissement. Och do wäerte mer Aide ginn, fir datt herno kënne Package verkaaft ginn, déi déi zwou Saache matenee kombinéieren, wat absolut Sënn mécht. An dann ee leschte Punkt heizou, dat ass, de Claude Turmes an ech, mir sinn amgaangen un engem ganze Projet ze schaffen, deen ass och elo duerch de Regierungsrot gaangen, fir Fast Charging Réseau opzebauen am Land, dat heescht Schnelladestatiounen, wou ee ganz, ganz rapid ka säin Auto oplueden. Mir wäerten, mir hunn d'Zil, datt mer bis Enn 2021 e Réseau vun 80 esou grousse Fast Charging Stations am Land hunn, an da wëlle mer dono natierlech weiderfueren. Och dat ass e Complément zu där ganzer Elektromobilitéitsoffensiv, déi mer wëlle maachen, genau iwwert. Dat, wat mer hei maachen, wat ee nennt Sortie de crise. An dann, leschte Punkt, dann sinn ech fäerdeg, Ech si frou och, datt mer de Moien, grad haut, dat passt symbolesch ganz gutt, de Plan national climat definitiv ugeholl hunn an der Regierung. Dat war jo no der Consultatiounsphas. Dee gëtt elo op Bréissel geschéckt. A mir musse jo wëssen, am Plan national climat, do stinn och nach eng ganz Rei Investitiounselementer dran, wou de Stat wëllt investéieren, wou e wëllt encouragéieren. Ech mengen, Dir kennt Der all aus dem Plan national climat, esou wéi Der en Dir Iech scho virgestallt kritt hutt. Mee dat sinn alles natierlech Saachen, wou d'Regierung sech eens ass, datt se dat wëllt finanziell ënnerstëtzen. Och dat wäert eis sécher hëllefen, erauszekommen hei. An dofir ass Lëtzebuerg um gudde Wee, viru villen aneren de Green New Deal, wéi mer e brauchen, ze lancéieren. Merci.
Voilà, mir stinn zu Ärer Verfügung.

Är Fro ass, Wéi vill ass d'Loi de garantie de l'État bis elo ausgenotzt ginn, wou jo de Staat 85 Prozent garantéiert an d'Banken 15 Prozent? Eh bien, dësen System ass am gaangen ze fonctionnéieren, mä mir sinn do eréischt an der Ufanksstuf. Et ass esou, datt mer mat de Banken ausgehandelt hunn, datt d'Banken e Moratoire géingen esou largement wéi méiglech op hir Bicher huelen an domadder den Entreprisen iwwert déi nächst sechs Méint hëllefen. An dat ass ganz vill geschitt. well iwwer 3 Milliarden Demanden erakomm sinn an zu iwwer 95 Prozent positiv vun de Banken akzeptéiert gi sinn. Wat schléissen ech doraus? Eh bien, dass d'Entreprisen an dëser ganz déiwer Kris, wou et hinnen u Liquiditéite feelt, et haaptsächlech elo mol drëms geet, op hiren Emprunten ze spueren, an dat geléngt jo mat de Moratoiren. An ech mengen, d'Loi de garantie de l'État wäert eréischt an den nächste Wochen a Méint eréischt eng Vitesse de croisière kréien. Dat heescht, elo wou d'Buttiker an d'Industrien, à moins d'Restauranten an. an d'Caféen an anerer erëm kënnen opmaachen, wäert eréischt de Besoin u neie Kreditter wierklech apparent ginn. Also mir hunn elo als Stat, mengen ech, dat Richtegt gemaach, d'Instrument ass en place, et si schonn Demanden do, mee par rapport zu de Moratoiren ass elo an deem Domän nach net esou vill geschitt. An d'Moratoiren ass effektiv déi éischt Phas, déi éischt Äntwert zu dëser Kris.

Jo, ech mengen, dat ass eng, dat ass eng allgemeng Fro, selbstverständlech. Mir hunn, wa mer zum Beispill d'Beispill huele vum Chômage partiel, wou mer och eng Rei vu Suen als Avancen an d'Betriber eraginn hunn, aus deem Grond, wou ech virdru gesot hunn, well mer gär gehat hätten, dass d'Betriber och Liquiditéiten hunn. Dat nämmlecht ass geschitt och bei der Sécurité sociale, wou dee ganze Congé pour raisons familiales och als Avance praktesch ausbezuelt ginn ass, genausou wéi et och bei de Krankeschäiner de Fall war. An et ass kloer, dass mer herno an eng Phas erakommen, wou mussen d'Dekonten gemaach ginn an dat eent mat deem aneren ofgeglach ginn. Ech mengen, do si mer och schonn amgaang administrativ dorun ze schaffen. Och de Finanzminister ass natierlech dringendst dorun interesséiert, fir dass mer, wa mer e bësse méi kloer gesinn, och kënnen e ganz kloere Kassensturz maachen, Wat huet déi eng Mesure da lo konkret kascht a wat huet déi aner Mesure konkret kascht a wéi vill Sputt hu mer insgesamt nach? Ech wëll vläicht och nach eppes dozou soen zu deene Mesuren awer dann hei vum Environnement, well dat ass e gutt Beispill, wat een hei ka ginn. De Gros vun deene Mesuren, déi ech hei opgezielt hunn, déi court terme sinn, déi aiden alleguerten, déi ginn iwwert de Klimafong finanzéiert. An Dir wësst jo, datt de Klimafong zum Beispill gespeist gëtt duerch de sougenannten Cent, deen opgehuewe gëtt um Pëtrol. An dat ass an der, ganz an der Philosophie, wéi mer et jo ëmmer gesot hunn, wa mer esou eppes aféieren, esou eng Tax zum Beispill wéi deen, wéi hei um Niveau vum Pëtrol, datt mer déi Suen notzen an a Fonge setzen, datt déi iergendwéi un d'Bierger zrëckkommen iwwert deen heite Wee, fir eben déi Transition écologique ze finanzéieren. Dat heescht, wou dann d'Bierger op iwwert en anere Wee dat erëm zrëckkréien. Also dat ass en typescht Instrument, mengen ech, wat ebe genotzt gëtt, intelligent fir elo hei anzegräifen an der Kris, fir eben och d'Relance op eng ekologesch Aart a Weis mat ze favoriséieren.
Thomas, Tageblatt, Ech hätt eng Fro zu dem Gesamtpaket vun de Mesuren, déi och elo haut dann ofgestëmmt gi sinn. Déi ganz, dee ganze Pak geet jo awer wäitestgehend dovun aus, dass mir am Fong elo keng zweet Well Covid iergendwéi kréien. Also et ass jo awer elo net iergendwéi an deene ganze Mesurë virgesinn, dass, dass mer nach eng Kéier e Lockdown musse maachen, oder? Oder, also wat steet dann um Plang? Ass da, ass dofir och iergendeppes virgesinn? Well dat ass jo nach net aus der Welt. D'Regierung huet, mengen ech emol, decidéiert, dass se en Aarbechtsgrupp zesummesetzt, fir ze kucken, wéi mer an Zukunft giffen domatter ëmgoen, wa mer, wat mer alleguerten net hoffen, eng Kéier géifen an d'Situatioun kommen, dass mer missen e Schratt zeréck goen, an dat ass mol dat Allerwichtegst. Mir hu jo elo eng Rei Erfahrungen gemaach mat dësem Lockdown, an et muss een dann kucken, wéi een an Zukunft mat deenen Erfahrungen, dass een déi kann abauen an eventuell weider Mesuren, wa se dann néideg sinn, an ech soen et nach eng Kéier, mir hoffen jo alleguerten, dass dat net muss de Fall sinn. Wat den ökonomesche Pak ugeet, ass dat heiten, mengen ech, dat, wat mer elo zu dësem Moment mussen maachen. An et ass jo net fir näischt, de Finanzminister huet dat gesot, ech hunn et gesot, dass déi meescht Mesuren, déi mer elo geholl hunn, elo emol gerechent sinn bis um Enn vum Joer. A wa mer an eng zweet Well géife kommen, wéi gesot, hab Pak an alleguerten Holz un, dass dat net de Fall ass, da musse selbstverständlech erëm nei Mesuren iwwerluet ginn. Ech mengen, dat si mer eis alleguerten bewosst, mat der Aschränkung awer selbstverständlech, dass mer och wëssen, dass d'Finanzmëttelen Och iergendwou begrenzt sinn, och dat dierf een net vergiessen. Ech wëll awer eppes och emol dozou soen, zu där sougenannter zweeter Well. Et sinn der och schonn, déi schwätze vun enger drëtter Well. Mir kënnen, also ech mengen, et huet jo kee Wäert, datt mer an där Situatioun, wou mer haut sinn, wou mer gutt geschafft hu bis elo, datt mer deen nächste Katastropheszenario ins Wand molen. Ech mengen, d'Zil muss et sinn, Ob mer dat packen, dat weess kee Mënsch, dat kann a kengem Land vun der Welt een Iech soen. Mee d'Zil muss awer sinn, Lockdownen ze verhënneren. Mir kënnen net permanent an de Lockdown zréckgoen. Donc huet d'Regierung och elo wëlles en Aarbechtsgrupp anzesetzen, fir ze kucken, wéi gi mer ëm mat der Situatioun, wa verschidden Zuele sech solle verschlechteren, wa mer erëm solle méi Infektioune kréien. Mee d'Zil muss et jo sinn, mam Virus ze liewen an de Virus esou an de Grenzen ze halen, datt mer net Lockdown maachen. Well ech soen Iech, keng Gesellschaft op der Welt, kuckt Iech emol d'Konsequenzen haut schonn un, wat dee Lockdown bewierkt huet, a mir iwwerblécke se jo emol weltwäit nach guer net alleguerten, dat ass dramatesch, wat sech do am gaang ass ze entwéckelen. Mir kënnen net all dräi Méint Lockdown maachen. Duerfir muss d'Zil sinn, an dat ass dat, wat d'Regierung sech och op de Fändel geschriwwen huet, Mir wëllen de Leit eng optimistesch Perspektiv awer bidden, bei allem Misär, dee mer hunn, a bei allem, wou mer elo drastiechen. D'Zil muss sinn, datt mer eeben dat verhënneren, an duerfir muss och jiddweree Säint derzou bäidroen. Dofir wëll ech dann awer och nach eng Kéier drun rappelléieren, datt et un an eiser aller Hand läit, fir dat ze verhënneren, datt mer déi sanitär Reegele respektéieren, déi mer eis alleguer ginn hunn, datt mer eis an d'Eegeverantwortung setzen. An dat muss och d'Zil sinn. An d'Regierung kann net dervun ausgoen, elo ze soen, Dat hei ass ee gigantesche Pak, dee mer ficeléieren, elo denke mer schonn de Drecks fir deen nächsten ze ficeléieren. Mir mussen dat verhënneren, datt deen nächste kënnt. Ob et eis geléngt, dat gesi mer dann. Ech mengen, dat do war eng ganz richtig a ganz gutt Fro. Wat déi zwee Vizepremierministere gesot hunn, ass ganz richtig. Ech géing deem bäifügen zwou Saachen. Mir hunn e raisonnabelen a responsabelen Optimismus, wat Lëtzebuerg ubelaangt, an dee fousst Op zwou Saachen. Dat éischt ass, dass mer ronn an de leschten zwee Méint 200 Milliounen ausginn hu fir d'Gesondheetsmesuren ze huelen. Dat heescht, mir hunn dat net verschoben an d'Zukunft, dass mer eng Kéier eppes am Gesondheetswese géinge verbesseren. Mir hunn eis immens Moyene ginn, wou e groussen Deel dovunner nach ëmmer do ass, deen net verbraucht ass, fir eis Capacitéiten ze steigeren. Dat heescht, mir hunn haut besser Capacitéiten, wéi virun zwee Méint. Mir sinn also besser opgestallt wéi virun dëser éischter Well. Zweetens, zweete Grond fir den Optimismus ass, datt d'Lëtzebuerger an d'Residenten sech un d'Reegele gehalen hunn. A wéi de François Bausch et ganz richteg ënnerstrach huet, Wa mer all responsabel bleiwen, Mat deenen additionnelle Moyene, déi mer en place gesat hunn, da misst déi zweet Well ze packe sinn. Ech kann Iech net soen, wéini déi zweet Well kënnt, wéi grouss se gëtt, mä et ass jo probabel, dass eng kënnt. Mä mir hunn alles en place gesat, fir dass mer déi zweet Well kënne meeschteren, ouni mussen zouzemaachen. Dat ass eisen. Szenario, deen ass kredibel, deen ass, mengen ech, wann ee Probabilitéite géing ausrechnen, deen, dee viraussiichtlech am héichste sech ka verwierklechen. An op deem schaffe mer. A mir wënschen eis, dass keen anere kënnt. An ech mengen, mir wëllen deen Optimismus ausstralen, mee dat ass kee blannen Optimismus, dat ass e raisonnéierten, raisonnablen Optimismus.

Merci pour la question, nous l'avons fait. Jo, merci fir d'Fro. Dat hunn ech dat och nach op Lëtzebuergesch. Merci fir d'Fro. De Remboursement vun den Entreprisen, wat d'TVA ubelaangt, ass immens accéléréiert ginn, an zwar direkt vum Mäerz un, fir d'éischt fir déi kleng Montanten an dunn duerno am Abrëll an elo am Mee ganz sensibel. Dat huet den Entreprisen Honnerte Milliounen additionnel Liquiditéit ginn. Dat ass elo emol wierklech d'Geld, wat gefloss ass. An dann hu mer zwou Mesure geholl, déi net vill kommentéiert ginn, mee do musst Der och laang siche goen am Ausland, wou Der dat géingt fannen. Mir hunn den Entreprisen d'Méiglechkeet ginn, fir zwee Trimesteren d'Avancen op Null ze setzen, sur simple demande, wa se soen, dass se impaktéiert si vum Virus. Dat heescht, eng Entreprise, déi Liquiditéitsschwieregkeeten huet, oder hat oder huet, konnt mat engem ganz einfache Formulaire fir déi nächst zwee Trimesteren iwwerhaapt keng Kierperschaftssteiere bezuelen. Mir hunn dat also gemaach. An dat selwecht gëllt fir d'Contribution sociale. An och dat gëtt et a ganz wéinege Länner. Also ech mengen, dass mer liquiditéitsméisseg wierklech immens vill gemaach hunn. An dat ass och gutt esou. Mee, vue dass Der mer d'Fro stellt, wëll ech wierklech nach eng Kéier drop zeréckkommen. Et ass wichteg, dass da jiddereen d'Spill richteg matmécht an dass jidderee sech seet, Mee jo, ech bezuelen da meng Facturen als Privatpersoun, als Firma un d'Fournisseuren. Ech erënneren un e Land, wat net wäit vun eis ass, wou gesot ginn ass, Wéi kënne mer de Leit, Zum Beispill erlaben, hir elektresch Rechnung net ze bezuelen. Se sollen do Délaië kréien. Dat ass net déi Pist, déi mir gewielt hunn. Mir hunn als Pist gewielt, Chômage partiel, d'Leit kréien 80 Prozent vun hirem Revenu. Déi, déi nëmmen de Mindestloun hunn, déi kréie souguer 100 Prozent. Dat heescht, mir hunn op der Liquiditéit geschafft, fir dass keen en fait ka soen, Ech hunn elo keng Sue fir meng Rechnungen ze bezuelen. Mir hunn also dat vun enger anerer Säit ugepaakt. An de richtege Käschtepunkt vun den Avancen, déi op Null gesat gi si fir d'Steieren, oder vum Sursis fir, oder Report fir d'Contributions sociallen, wann alles riit geet, ass de Käschtepunkt ganz kleng, well mir gi jo just den Entreprisen an de Leit d'Geleegenheet, méi spéit ze bezuelen. A wann d'Wirtschaft erëm ugekuerbelt ass, ma jo da kënne se jo lues a lues erëm zeréckbezuelen. Dat heescht, mir hunn eng Wett hei geholl. dass wa mer den Entreprisen an de Salariéë Liquiditéite ginn, da kann d'Wirtschaft esou séier wéi méiglech erëm normal fonctionnéieren an dann ass d'Period vun der Rezessioun méi kuerz.
Ech fannen et interessant wat Der elo sot, Dir hutt eng Wett geholl. Wat ass da wann d'Wett net opgeet? Also wat geschitt dann, wann d'Leit iergendwann elo dann duerch déi gestundert Steieren, déi se elo méi spéit mussen zeréckbezuelen, zu engem méi spéiden Zäitpunkt net an der Lag sinn déi Steieren ze bezuelen, well d'Rezessioun eben trotzdem, aus wat weess ech fir engen Grënn, ageschloen huet? Also hu mer dann net de Problem am Fong zu engem méi spéiden Zäitpunkt aggravéiert? Ech mengen, wann eng zweet Well kënnt, déi ganz schlëmm ass, da wäerte mer eis net amséiere fir de Leit ze soen, elo hu mer iech e Report hei ginn, elo musst der direkt zeréckbezuelen. Dat Ganzt ass jo opgebaut op bon sens. Mir ginn de Leit an den Entreprisen Zäit fir d'Contributions sociales an déi Steieren, déi geschollt sinn, ze bezuelen, an esou wéi een en fait en Emprunt mécht, en Emprunt mécht ee well een en Invest wëllt finanzéieren, huet een d'Suen net direkt, da geet een se léinen, dann huet een se direkt an da bezilt een dat Schrëtt fir Schrëtt no. Ech mengen dat ass eng gutt Approche a mir ginn dovunner aus, datt dat dee richtege Wee ass. Ech hu lo net onbedéngt vun enger zweeter Well vum Covid geschwat, einfach just virun dem Hannergrond, Lëtzebuerg ass awer op en Aussenhandel ugewisen an op en internationaalt funktionéierend Ëmfeld. Wann do d'Rezessioun eis awer zeréckfält an d'Leit doduerch d'Annamen trotzdem en Dra kréien, fir d'Steieren zeréckzeféieren, ass dann d'Staatskeess net iergendwann einfach eidel? Ass dat net de Problem vun der Wett, mat där mir hei spillen?
Ech hunn dat Wuert Wett gebraucht. Et ass eng ganz rationell Analys gewiescht, dass mer besser hunn, dass d'Liquiditéite bei den Entreprisen a bei de Leit geséchert sinn an dass mer doduerch besser opgestallt sinn, egal wat d'Circonstancë sinn am sanitäre Plang oder am wirtschaftlechen, wéi eng aner Philosophie anzehuelen, déi doranner géing soen, bezuelt elo mol fir d'éischt Är Steieren, bezuelt Är Contributions sociallen an da ginn d'Entreprisë faillite an da ginn Aarbechtsplaze verluer an da schwätze mer mol mateneen. Also dat wollte mer net maachen.
Merci villmools.